Ɛberɛ a Nana Osei Tutu kɔɔ Denkyiraman mu kɔgyee Ɔkɔmfanɔkye baa Asanteman mu no, ɛmaa Asanteman mu yɛɛ hye yie pa ara. Ne nyinaa ne sɛ, aberanteɛ yi, ɔfiri hefa ni? Anwanwadeɛ nko ara na aberanteɛ yi yɛ. Adɔfonom, mema mo akwaaba. Sɛ ɛnnɛ ne ɛda a ɛdi kan a wode aba abɛpue saa me kasamfonin yi so a, yɛn nyinaa yɛresua adeɛ afa Asanteman abakɔsɛm ho. Na wei na ɛyɛ ɔfa a ɛtɔ so nsia. Mom yɛntoa so. Na Asantefoɔ hyɛ Denkyirafoɔ ase. Na Nana a ɔte so wɔ Denkyiraman mu no ne yɛfrɛ no Nana Ntim Gyakari. Ɛna kyerɛ sɛ Asanteman hene nso din de Otumfoɔ Osei Tutu. Na dɛn na ɛbɛma aman mmienu yi ako? Ne nyinaa ne sɛ Nana Ntim Gyakari tuu bɔfoɔ maa no bɛka kyerɛɛ Osei Tutu sɛ ɔmfa ne yere a ɔne no te no mbrɛ no awareɛ. Saa otumfoɔ yere yi ne yɛfrɛ no Amaneɛ, ana na na ntim Gyakari nso yere din de Birebire. Wei maa Osei Tutu nso somaa abɔfoɔ no sɛ ɔnsan n'akyi nkɔka nkyerɛ ntim Gyakari sɛ ɔno nso ɔpɛ a ɔmfa ne yere Birebire mbrɛ no awareɛ. Wei maa no kɔyɛɛ Twema Mentwe. Saa Twemamintwi yi maa Adenkyirahene huu sɛ kyerɛ sɛ Asantefoɔ ama wɔn ho so, ɛno nti ɛkɔfaa ntɔkwa baeɛ. Saa ntɔkwa wei, abakɔsɛm kyerɛ sɛ edin a na ɛda so yɛ Brebire amma a, amanneɛ nso mma. Na ɛberɛ a na wɔrebɛkɔ ntɔkwa yi no, ɔkɔmfoa no kye hyɛɛ nkɔm maa ɔka kyerɛɛ ahemfofoɔ no bi sɛ wɔmfa wɔn nkwa ntwa so ansa na Asanteman atumi adi nkonim. Ahemfofo a wɔde wɔn nkwa twaa so no, ebi ne. Nana Asenso Kofo. Saa ɔhene yi, na ɔyɛ Adumaka ase kɛse hene. Ɔno na yɛtutuu fam de no hyɛɛ hɔ hyɛɛ aduro wɔ kukuom de sii ne nsam. Deɛ ɔtɔ so mmienu, na ɛyɛ Adwo so hene a saa berɛ no, na yɛfrɛ no Nana Adu Kupe. Saa ɔhene yi, yɛtwitwaa ne nam fraa ne mogya. Ɛmaa ɔkɔmfoanɔkye to petee asase so. Ɔhene a Ɔtɔ so mmiɛnsa no nso, yɛfrɛ no. Nana Tweneboa Kodua. Ɔno na yɛkaa sɛ ɔndi dɔm no anim, na sɛ ɛba sɛ ntɔkwa no reba a, na watɔ fam ama dɔm no atwi afa ne so. Deɛ na ɔtɔ so nan no, na ɔyɛ Mampɔnhene a na yɛfrɛ no Nana Boahen Anantuo. Ɔno nso de ne mogya twaa so. Ɛberɛ no duruiɛ Ntokwa no hyɛ aseɛ, na wonim sɛ ntokwa no mu yɛɛ den yie ɛfiri anɔpa kɔsi anwummerɛ ɛne n'adekyeɛ mu. Anwanwadeɛ a Ɔkɔmfoanɔkye yɛɛ no wɔ ntokwa yi mu ne sɛ ɔtumi danee ne ho ɔbaa kɔdaadaa Nana Ntim Gyakari ma wɔtumi kyee no kuu no. Beaeɛ a ɔyɛɛ saa anwanwadeɛ yi ma wɔtumi kyee ɔhene yi no, ɛhɔ din de Feyiase. Enti ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, wokɔ Feyiase a, ɔwee bese poroo emu ntasuo guu hɔnom maa besin afe fie a me ne wo kasa yi, ɛnnɛ ɛda so si kurom hɔ. Anwanwadeɛ ne sɛ, saa besin yi, ɛfa so kɔkɔɔ ɛna ɛfa nso so fufuo. Asantefoɔ atumi atwi afa Denkyira so ama Denkyira bɛhyɛ wɔn ase. Seesei wɔn adi nkunim. Deɛ Ɔkɔmfoano kyeeɛ maa Asanteman no, ɛyɛɛ ɔsɛetutu anisɔ yie pa ara. Ɛno nti, ɛmaa ɔde asase a ɛhɔnom na yɛfrɛ hɔ Agona hyɛɛ ne nsa. Ɛno nti, Ɔkomfoanɔkye ba bɛyɛɛ man hene wɔ Agona. Ɛnnɛ a me ne wo rekasa yi, wokɔ Agona kurodua no mu a, wɔnom a wɔdi akonnwa wɔ hɔnom no, wɔyɛ Asenefoɔ. Asenefoɔ nso, wɔfiri Awukuguaa. Ɛna Awukuguaa nso, ɛnke yɛka a, wɔyɛ Guaafoɔ. Guaa nso firi Gonja mu. Na Ɔkɔmfo Anɔkye, ne mma ne Asenefoɔ yi, ɔno mpo deɛ, wannware na nka mpɛ sɛ wawo mpo. Ne nyinaa ne sɛ, asenefoɔ yi, ɔkɔfaa wɔn firii nsuo mu. Ɔkɔ mfoano kye, ɛbɛyɛ anwanwadeɛ pii. Ɛnnɛ a me ne wo rekasa yi, wokɔ ne kurom a, nsɛnkyerɛnne a ɔyɛɛ no wɔ hɔnom no, ɛda so wɔ hɔ bɛsi nnɛ. Ne nyinaa ne sɛ, ɔde ne nan tuu ɔware wɔ botan so. Na nhwehwɛmu koraa kyerɛ sɛ anka ɔware agorɔ no mpo no, ne pɛn so na ɛhyɛɛ aseɛ baeɛ. Sɛ wokɔ Bonnwira a, wɔgyee duawuiɛ firii okuani bi nsam de sii fam maa no fefɛɛe. Sɛ wokɔ Antoa a, wɔduaa kwadu maa no fefɛ nyinii saa da korɔ no ara. Ɛnnɛ a me ne wo rekasa yi, Wokɔ hɔnom a, yɛagye ban afa ho a, Kwadu no da so si hɔ besi nnɛ a me ne wo rekasa yi. Ɔdɔfoɔ, anso hɔ ara o, Kɔmfoano kye, ɔde sekan hyɛɛ fam hyɛɛ nkɔm sii so sɛ, daakye daakye biara no, ɛhɔ bɛdane ayaresabea. Ɛnnɛ a me ne wo rekasa yi, yɛfrɛ hɔnom, Ɔkɔmfoano kye, Teaching Hospital. Wokɔ saa beaeɛ yi a, sekan a wɔde hyɛɛ fam no, ɛda so tua hɔ bɛsi nnɛ a me ne wo kasa yi, na ɔdasani biara ntumi ntuui. Deɛ ɔyɛeɛ a Asantefoɔ de kae no pa ara ne ɛyɛ akonnwa fapem a ɔde maa Asanteman, ɛno ne Sikadwa Kofi. Saa da no, na yɛ Fida, na Ɔkɔmfoɔ Anɔkye kɔm yɛ ara maa sikadwa yi pae firii soro ba bɛsii Nana Osei Tutu nan so. Wei ne agyinadeɛ a Ɔdomankoma de dom Ɔkomfoanɔkye sɛ ɔmfa nnyina Asanteman. Ɔduaa dua baako wɔ Kumawu, duaa baako wɔ Kumase. Na dua mmienu no, ɔhyɛɛ nkɔm sɛ deɛ ɛbɛyɛ yie no, kuro no bɛtu mpɔn. Na ɔnim sɛ Ɔkomfoanɔkye na ɔsom Otwaadi Ampɔn Kwame ne Asase Yaa. Na gyidie a ɛwɔ hɔ ne sɛ Ɔkomfoanɔkye kɔɔ sɛ ɔrekɔgye owuo safoa aba a na wantumi amba bio. Ɔdɔfoɔ, meka sɛ mereka ne ho nsɛm a, adeɛ bɛkyeɛ. Meda mo ase ɛne daa mo mmerɛ a ɛyɛ a monya de ma me. Nyame nhyira obi biara. Me YouTube link no nso da me profile no soɔ, ɛyɛ a na wa subscribe ama me wate. Mepa mo kyɛw, sɛ m'ano fom wɔ me kasa mu a, na mo de akyɛ me, sɛ me kasa tia obi nso a, na mo de akyɛ me. Meda mo ase. Nyankopɔn nka mo ho. Mo bye bye.